Geosyýasy ýerleşiş sebäpli Aziýa bilen Ýewropanyň araçäginde ýerleşýän Anadoly sebiti sansyz patyşalyklara we söweşlere sahna boldy. Ilkinji gezek bir millet Aziýanyň sähralaryndan Anadolyn ýurt edinmek üçin gelýärdi.

Bir müň otuz ýedinji ýylda döredilen Beýik Seljukly imperiýasy barýogy on sekiz ýylla Wizantiýa imperiýasynyň serhedine ýetende, rimliler ýaklaşýan howpuň nämedigini gaty gowy bilýärdiler. On birinji asyrda Rim imperiýasy öňki kuwwatly günlerinden uzakdady. Harby gurluşy hakyna tutma esgerlere daýanan sistema öwrülipdi. Mundan başga-da bu ägirt uly imperiýa tagt ugrundaky göreşler bilen bulam-bujarlykdan çykyp bilmeýärdi. Wizantiýa imperiýasy üçin bu gowşak döwürde gündogar serhedinde islenilmeýän täze bir duşman bardy. Bir müň altmyş dördünji ýylda türkmen soltany Tugrul beý ölenden soň Alp Arslan garşydaşlaryny ýok edip tagta çykmany başardy. Dolandyryş tertibe salan soltan özüni taýýar hasaplandy, Anadol we Gruziýa ekspedisiýalaryny başlatdy. Şol döwürde Rim imperiýasy imperatrisa Ýedokýa tarapyndan dolandyrylýardy. Merhum imperatoryň haýyşy boýunça başga bir adama durmuşa çykmazlygy barada kasam edipdi. Bu onuň imperatissiýa bolup galmagy üçin möhümdi. Şeýle hem gündogar serhedindäki türkmen howpy Soltan Alp Arslan bilen islenilmeýän derejä ýetipdi. Bu erbet ýagdaýy durduzmak isleýän imperatrisa Ýedokki batyrgaýgy bir karar berdi. Bu sebäpli zehinli we harby tejribesi bolan birine durmuşa çykmagy saýlady. Bu meşhur serkerde Roman Diojen. Imperatrisa Ýedokki bilen durmuş kuran Diojen imperator saýlandy we ilkinji eden işi goşunyny täzeden gurnady. Wagt ýitirmän bir müň altmyş sekizinji ýylda ekspedisiýa gitmeli diýen netijä geldi. Alparslan Dýöjeniň bu ädiminden bihabardy we Gruziýa ekspedisiýasyny üstünlikli tamamlady. Bu aralykda Fatimitleriň ýaşululary Alparslany Müsüre çagyrdylar. Soltan Alp Arslan Müsür kampaniýasyna ünsüni jemledi. Emma Dýöjeniň ekspedisiýa karary onuň ähli meýilnamalaryny puja çykardy. Bu ýerde çeşmeler dürli görnüşli. Biziň çeşmelerimiz Rim goşuny iki ýüz müň, türkmen goşunyny bolsa elli müň diýip aýtýar. Günbatar çeşmeleri bu sanlaryň ulaldylandygyny aýdýarlar. Şeýle-de bolsa, rimleriň türkmenlerden has köpdügini bilýäris. Müsüre ekspedisiýa giden Soltan Alp Arslan karar bermeli boldy. Ýa Müsürden ýüz öwürmeli, ýa-da Anadoludan. Alp Arslan gaty töwekgelçilikli bir meýilnamany durmuşa geçirdi. Soltan goşunynyň bir bölegini Müsüre basyp almak üçin ugratdy. Galan güýçler bilen importoryň öňüne çykmalydy. Iki goşun Malaz girtdizliginde biri-birine garşy-garşa geldi. Soltan uly çaknyşykdan öň Wizantiýa goşunyň güýjüni haýallatmalydy. we muny nädip etmelidigini gaty gowy bilýärdi. Türkmen söweşlerinde gorkuzmak we özüňe çekmek taktikasy gaty möhümdir. Duýdansyz hüjümler, basmaçalar, gawawlar we weýrançylyklar seljuklaryň esasy aýratynlyklarynyň biri çalt hereketlilerdi. Wizantiýa goşuny bilen deňeşdirilende seljuk goşuny sowut geýindikleri üçin gaty gowşak görünýärdi. Sowut geýmekleriniň sebäbi çalt hereketlilik üçindi. Soltanyň buýrugy bilen türkmen esgerleri Rim goşunyny urda-gaç taktikasy bilen geň galdyrdy. Hüjümleriniň başlamagy bilen iki serkerdäniň hasaplaşmakdan başga çäresi ýokdy. Bizantiýa goşunlary ýigrimi bäşinji awgustda irden kampy terk edip Alp Arslan bilen garşylaşdylar. Bizantiýa goşuny hüjüm etmedi we pozisiýasyny saklady. Ilki bilen bu sessizligiň kimiň boljakdygyny çaklamak kyndy. Diojon, Alparslan sögüşmekden gorkýar diýip yza çekilmegi buýurdy. Şeýle-de bolsa, imperator soltanyň duýgularyna nädogry baha beripdi. Alparslan Wizantiýa goşunynyň yza çekilendigini görüp, derrew hüjüm etdi. Türkmen atlylary wizantiýa goşunyna her tarapdan çaltlyk bilen hüjüm etdiler we agyr oklar ýagdyrdylar. Seljuklar ähli gije çalt hüjüm edip yza çekildiler we Wizantiýa goşunyň dynç almagyna ýol bermediler. Bu hüjümler emosional kynçylyklardan başga maksatlara-da hyzmat etdi. Sebäbi howanyň tozanly, ýelli, ýaramaz şertlerinden peýdalanan türkmen atlylary Wizantiýa goşunlaryndaky peçenek türkmenleri bilen aragatnaşyga geçdi. Bu aragatnaşygyň netijesi gündiz belli boljakdy. Alparslan 26-njy awgusta çenli uly hüjüm etmedi. Sebäbi esgerleriniň ruhy derejesini iň ýokary derejä çykarjak meýilnamasynyň bolmagydyr. Alparslan aýratyn hem musulmanlar üçin möhüm bolan anna gün hüjüm etmekligi buýurmak istedi. Bu ajaýyp jikme-jiklikdi we Seljuk soltany iň kyn pursatlarynda-da ony sypdyrmady. Alparslan söweşe taýyn goşunyň garşysyna ýaragsyz we ak eşikli çykdy we elli müň esgeri bilen anna namazyny okady. atynyň guýrugyny daňdy we bu möhüm türkmen söweş däbini ýerine ýetirdi. Atlaryň guýruklaryny daňsaňyz, atlar duşmana garşy söweşmeliliklerine düşünýärler. Ahyryna naýzasyny eline alyp, atyna mündi. Alp Arslanyň beýleki seljuklar ýaly iň gowy görýän ýaragy ýaý we okdy. Emma saýlan ýaraglary bilen esgerlerine şu habar berdi. Menem siziň bilen öň hatarda söweşerin. Söweş meýdanyna gireňizde, gorkaklyk we ikirjeňlenmeklik sizi ýeňilmekden we ölümden başga zat getirmez. Batyrlygyňyz we tutanýerligiňiz sizi ýeňiş ýoluna alyp barar. Anadolynyň derwezelerini türkmenlere açmak isleýän Soltan Alp Arslan Bu tutanýerligi bilen duşmanyna garaşýardy. Seljuk goşuny söweşe taýýardy. Uruş surnaýlary çalynyp başlady. Ýöjeniň ýolbaşçylygyndaky merkezi güýçler seljuk goşunyna tarap hereket edip başlady. Alp Arslan hem atly goşunlary bilen hereket edip başlady we uruş başlady.

Emma Alp Arslan birden goşunyna yza çekilmegi buýurdy. Diežan seljuklaryň yza çekilişini görüp, soltan Alp Arslanyň ahyrynyň gelendigine ynandy. Söweş Alp Arslanyň gaçyşy we Diežanyň bolsa ony kowaladygy ýagdaýa öwrüldi. Wizantiýa goşuny takmynan dört kilometre çenli seljuk goşunyny yzarlady. Emma dört kilometrlik ýoluň ahyrynda Roman Diežon garaşylmadyk bir garşylaşma bilen ýüzbe-ýüz boldy. Alp Arslanyň hüjümi düýbünden galpdy we düşman garşy çykanda taktik taýdan yza çekildi. Bizantiýa goşuny Alp Arslan tarapyndan öň kesitlenen çyzygyň aňyrsyna gelende, Okuda garaşýan seljuk atlylary iki tarapdan hüjüm etdiler. Soltanyň ýolbaşçylygyndaky merkezi güýçler yza çekilişi bes edip, ýene hüjüm etdiler. Bu, türkmenleriň asyrlar boýy ulanan esrarymay taktikasydy. Çalt goşunlar birinji hüjüme geçýär. Soň belli bir aralyga yza çekilýärler. Şeýlelik bilen yzarlaýan düşmanyň goşunlary hem ýadaýardylar, hem ol goşun gabalyp alynýardy. Dýojen türkmen goşunlary tarapyndan üç tarapdan gabap alyndy. Indi Wizantiýa goşunlarynyň sany hiç zady aňlatmaýardy. Olary ýok etmek üçin wizantiýalylary nyşana almagyň zerurlygy ýokdy. Dýojen Romana düýbünden çykalyksyzdy we hemişe gorkýan zady ýene bir gezek boldy. Duşman goşunyň çep tarapy türkmen goşunlary Alp Arslanyň tarapyna geçensoň, Ol bütinleý ýok edildi. Dýežonyň bu söweşde ýeňilmegi diňe wagt gerekdi. Ýeňiş gazanaryn diýip pikir eden Dýežon birden dowzahyň orta arasyna düşen ýaly boldy. Bu Wizantiýa esgerleri üçin gaty uly täsir etdi we goşunlar ýykyldy diýen ýaly. Emma Dýežon şeýle kynçylyklary ýeňip geçip biljek örän tejribeli serkerdedi. Öýlän ara başlan şemal seljuk esgerlerini kyn ýagdaýa saldy. Görüşini we iň uly artykmaçlyklaryny çalt hereket etmek küýüni düýbünden ýitirdiler. Diojen ýeliň kömegi bilen bulam-bujarlygy doly ýok etmegi başardy. Indi imperatoryň hüjüme geçmeli wagty geldi. Wizantiýa güýçleri yzygiderli hüjüm etdiler. Söweşiň ykbaly sanjy minutda üýtgedi. Emma birneme wagt geçensoň ýel ýene ugruny üýtgetdi we seljuk goşunynyň görşi doly aýdyň boldy. Uruş uzak wagtlap şeýle dowam etdi. Imperator Dýojen goşunynyň gaty ýadandygyny we hiç hili netije gazanyp bilmejekdigini pikir edip, yza çekilmegi buýurdy. Söweş ertesi gün galan ýerinden dowam eder diýip pikir etdi. Yza çekilmek gaty yzygiderli bir taktika we näme etmelidigini her kim bilýärdi. Emma bu ýadaw goşunda şeýle buýrugy ýerine ýetirmek gaty kyndyr. Dýöjeniň buýrugy ýalňyş düşünildi we ýadaw goşun gaçyp başlady. Imperatoryň garşysyna çykan käbir serkerdeler yza çekilip, imperatoryň uruşda ýeňilendigi baradaky habary ýaýratýardylar. Wizantiýa goşunynyň howsala düşenini gören soltan Alp Arslan ähli güýçleri bilen hüjüme geçdi we olary hasam yza itekledi. Bu hüjüm urşuň soňuny getirdi. Imperator Romana Dýejeniň ýanyna söweşen Warangian bilen biraz garşylyk görkezdi. Emma bütin gün söweşen imperatoryň eli ýaralandy. Diri galmak üçin türkmen goşunlaryndan geçip janyny halas etmäge synanyşdy. Gije yzym ýitirip ýitip giderin diýip umyt edýärdi. Ýöne garaşylyşy ýaly bolmady. Türkmen atlylary tarapyndan ýesir alyndy. Roman Diojen Alparslanyň öňüne getirilende, taryhda ilkinji gezek Wizantiýa imperatory ýesir alnypdy. Roman Dýojen uruşda ýeňilse-de beýik adamdy. Soltan Alp Arslan bolsa oňa hormatly myhman ýaly garady. Hatda uruş gutaranda Dýojen boşatdy. Emma Alp Arslan tarapyndan boşadylan imperator Stambulda beýle rehim görmedi we ilki tussag edildi. soň öldürilen.
1071-nji ýylyň ýigrimi altynjy awgustynda Soltan Alparslanyň batyrgaý kararlary ýakyn asyrlarda Anadol topraklaryny kimiň dolandyrjakdygy kesgitlenildi. Rimler bu söweşden soň pese gaçmagyny dowam etdirseler-de, türkmenleriň Altyn asyry gaty ýakynlaşdy.